Tēnā koutou, kua tae ki te wāhanga o te hōtaka ko ngā whakarākei. He mahi tino ngahau tēnei ki ahau. Ki te whakaaro koe mō ngā whakarākei, me kaua e waiho ētahi mea ki runga i te Preti nō te mea he ātaahua noiho, me whai take ia kai. He tino waimārie māua ko Karena nō te mea ki Maketū he maha ngā hua ka puta i ngā tahataha o te rori, pēnei i te taru haunga, ēnei putiputi pepa me ēnei rau kakawa. Mēnā ka titiro ake koe ki tō takiwā, kāre kore Ka whai koe i ētahi rau pēnei. Ko te mahi ināianei, ka whakaatu ahau ki a koutou ngā painga o te whakarākei mā ēnei kai e noho nei. Kei konei tētahi pae rēmana, tētahi keke tiakarete, he hāmana, Kei konei tētahi kokonati engari ka rau atu au ētahi kai ki roto akuanei. Ka tīmata au ki tēnei mea, te kokonati. He pai ki ahau te mahi tēnei hei oko, nā te mea kei roto i tēnei ika mata he kokonati, ka hono tēnei whakarākei ki te kai nei. Ka rau atu ētahi o te ika ki roto. Ka kite koutou he āhua mākihakiha tēnei, engari, mā ēnei whakarākei ka pai ake te āhua o tēnei. Anei ētahi hirikaka, he pai te tae o ēnei, he pai te tāwara hoki mō te ikamata, me waiho ētahi ki runga nei. Anei ētahi kariana, he pai hoki tēnei mō te ikamata. Ka piki te ataahua o tēnei kai, nē? Te mea whakamutunga, ko tēnei tētahi kai tino ngahau ki ahau. Ko tēnei kai he Kariana tio maroke, ā, me pēnei i te. Kokonati, pono ki te Kariana mata. Anei etahi kokonati. I pai au i tenei kokonati i mua i te mahi, he pai ake ki ahau tenei tawara o te kokonati, mena ka parai koe. Mai enei mahi ngawari, kua eke te aho o te kai ki taumata ke. Ka hoatu au etahi ki runga anoo. Ka whakarakau au i te hamana ināianei ka timata au ki tēnei ki Maio. A, me pēnei ahau ki runga i te hamana. Ko te pai o te kina ki Maio he whakakotahi i te kai katoa. Ko te rau tino pai mo te whakaraka i te hamana ko tenei te taruhaunga. Ki ahau nei he tāwara pai ēnei mō te kaimoana. Meatia ētahi ki runga. He kopoti te tāwara o te taru haunga, he pai tēnei mō te ika hāmana. He tote moana tēnei, ruirui ki runga. Ko te pai o te tote moana, nō te moana te ika, nō te moana te tote, koinā te hononga. Ka whakarakau au i tenei kiki paraone ināinei. He creamy tenei. He pai kia maua ko Karena te mahi ki enei piki paipa na te mea he ngawari ake te whakarākei te whakaataahua i nga kai hoki. Hei ka paipa etahi. I ahau e mahi ana te creamy e whakaaro au Kia hia te creamy e hiahia nau te kai ki te parao nei? Ki ahau nei he pai tera. A ko te mahi inaianei ka whakarakei au ki tenei marenge. He pai tenei mo te whakarakei i nga kai reka ki ahau. Penei. Ko anei etahi pere. Pai ki te whakarākei ki te kirīmi. Me pēnei. Anei tētahi rahi pere tio maroke. He tino kaha te tāwara o ēnei kai. Ko te mea whakamutunga ko ēnei putiputi. Ka puta ēnei putiputi i te raumati, he pai ēnei putiputi ki te kai. He tino pai te tāwara o te tiakarite me te rahi pere, he pai te kirīmi hoki. Ko te mea whakamutunga, ko tēnei pae rēmana. Ka whakarākau i te pae rēmana ki ēnei momo rau. He pai ēnei momo rau mō te pae rēmana nā te mea he tāwara rēmana hoki tēnei. Ka tīmata au ki tēnei kīnaki rahi pere. Ka paipa au ētahi ki te, ngā tahataha o te pae. He paura huawhenua tēnei, kua maroku ki te tio. He pai tēnei ki te whakarākei i te pae merengi. Ka ruirui au ki runga i te pae. Anei ngā rau kakawa, me mahi pēnei ki runga i te pae. Koirā noa iho. Ka kato ētahi rau watikirihi e nāianei mō te whakarākei i te kaikōhua. Kei te kato au i ēnei putiputi i nāianei, ēnei putiputi kariki. He pai tēnei mō te kaikohua nā te mea i tunua e Karena te mīti ki ētahi aniana, he pai tēnei ki te hono ki tērā tāwara. Ka hono ki te āhuatanga o te hupa, o te parāoa angiangi, te mīti hoki. Anei ngā whakarākei mō te kaikohua, ka whakarākei māua ko Karena i te kaikohua, i te hōtaka tūawaru. Ae, koirā noa iho kua tutuki ngā mahi whakarākei, kua whakarākei ngā kai ki konei, he te hāmana, te ikamata, te paeremana, te keke tiakarete, kua whakarite i ngā whakarākei hoki mō te kai kohua, kua mutu ēnei mahi.